Россия төбәкләрендә эшләүче татар теле һәм әдәбияты укытучылары Казанда уза торган мондый очрашуларны, семинар-киңәшмәләрне көтеп алалар. Чөнки бирегә алар Казанны күреп, дуслар белән очрашу өчен генә түгел, ә үзара тәҗрибә уртаклашып, бүгенге шартларда ана теле укытуның яңа алымнарын өйрәнеп, яңа китаплар, дәреслекләр алу өчен дә киләләр. Томск өлкәсенең Чернореченск авылы төбәктә татар телен укытучы бердәнбер мәктәп. Андагы 162 укучының 62 проценты татарлар. В нашей школе э, татарский язык в начальной школе во внеурочной деятельности преподается по одному часу со второго по четвертый класс. Башкортстанның Бүздәк районы Әмир авылындагы мәктәптә кайчандыр 100-дән артык бала укыган. Бүген анда 30 укучы. Татар теле атнасына бер сәгать укытыла. Бер атнада татар теле, икенче атнада әдәбият. Калган башка фәннәр барсы да рус телендә, чөнки без рус телле мәктәп саналабыз. Шуннан бездә башкорт теле дәүләт теле буларак бит инде, шулай ук атнасына бер сәгать. Мәктәпләрдә ана теле дәресләре белән бергә балалар саны да кимегән бер чорда, кайбер мәктәпләрдә балалар саны, киресенчә, арта бара. Пенза өлкәсенең унбер мәчетле Урта Әләзән авылында ике мәктәп, Беренчесендә 898 бала укыса, икенчесендә 564 бала. Татар теле безнеке беренче класстан дүртенче класска хәтле быел беренче икенчеләрдә ике сәгать, өченче дүртенчеләрдә өч сәгать, бишенчедән тугызынчыга хәтле өч сәгать, икешәр сәгать калды унынчы беренчеләрдә. Ульяновск өлкәсенең Димитрогород шәһәрендәге Габдулла Тукай исемендәге татар гимназиясе Татарстаннан читтә ачылган беренче татар мәктәпләренең берсе. Анда укырга теләүчеләр саны ел саен арта бара, ләкин бинаның мөмкинлеге чикләнгән. Безнең, Аллага шөкер, быел беренче сыйныфка ике сыйныф ачабыз. Балалар арта бара, Аллага шөкер. Һәм инде башка сыйныфларга да килүче укучылар бик күп. Чуашстанның Тукай авылында да ел саен утыздан артык бала туа. Биредә татар телен дә бер-ике сәгать кенә укытмыйлар. Балаларның саны елдан-ел арта бара. Моны безнең Ике ел элек эт чездә җигерме булса, мени хәзер бегенгесе кендә эт сездә кырык сигез бала бездә. Беренчедән алып дүртенче сыйныфка кадәр безнең эт татар теле һәм ике әдәбият, биш исәбенә керә, биш. Ә бишенче класстан алып унбергә кадәр безнең эт сәгать исәбеннән уктыла. Семинар-киңәшмәдә катнашучы мәктәп директорлары төбәкләрдә ана телен укытуда Казан ярдәме хакында ассызыклап сөйләде. Татарстанга да зур рәхмәт. Татарстан чаңгы өстеннән әле биреп тора. И шуңа дәреслеккә, өске киемнәргә, нигезгә, акчага проблем юк. Сүз дә юк, Казан үзе дә милли телләрне укыту буенча бик күп төбәкләргә үрнәк булып тора шул. Барыбыз да беләбез, безнең Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең карашлары Татарстанга аларның Казанга төбәлгән, башка төбәкләрдә шактый гына йөрергә туры килә. Татарстан кебек үзенең милләтен, төбәкләрдәге милли мәктәпләрне, аның лидерларын, татар теле әдәбияты укытучыларын барлап, саклап, элемтәдә торып, методик ярдәм биреп, дәреслекләр белән тәэмин итеп, җәйге аланнар булдырып, Андый эш, сез аны үзегез дә сизәсездер, кайбер чакта чагыштырып та карарга кирәк, Татарстан тарафыннан бик киңкырлы һәм күпкырлы. Семинарда чыгыш ясаучылар балаларны татарча сөйләшүгә өйрәтүне мәктәптә генә түгел, гаиләдә үк башларга кирәклегенә басым ясадылар. Бер авыз сүз без татарча сөйләшәбез, диде. Татарча. Берсе дүрт тел белән рәхәтләнеп, икенчесе өч тел белән. Һаман бакча диләр, һаман мәктәп диләр. Ну, өйдә сөйләшмәсәң, анда аңлатмасаң, анда фикер алышу булмаса, ничек инде һаман мәгариф укытучыга гына менә сылтап калдыралар. Мин гел әйтәм, укытучыны гаепләмәгез. Үзебезнең йортта бер кәлимә русча сүз сөйләшмәсәк тә, балалар русча белә, әйткәнемчә инде, театрда да уйныйлар, алып та баралар. Үзебез дә гәрчә татар мәктәбе бетерсәк тә русча концертлар алып барырга туры килә. Хәтта әле инглиз телен дә беләләр. Бигрәк тә ихтыяр, хәзер инде мине дә инглиз теленә өйрәтә башлады. Менә шулай итеп, нәрсә дип әйтәсем килә, гаиләдә фәкать татарча сөйләшергә генә кирәк. Рус теле ул безнең әйләнә-тирәбездә бар, аның хәле ул кадәр начар түгел, безгә приоритетта үзебезнең ана телебез булырга тиеш. Бу мәртәбәле җыенда төбәкләрдәге татар мәктәпләрен дәреслекләр белән тәэмин итү, анда эшләүче укытучыларның белемен күтәрү һәм камилләштерү турында җитди сөйләшү булды. Ә елга бер тапкыр уза торган киңәшмә азагында бер төркем укытучыларга министрлыкның бүләкләре тапшырылды. Казаннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.